Hekk kif nidħlu mid-daħla prinċipali tal-Belt Valletta u nduru lejn il-lemin, naraw Mafkar ġdid. Mafkar li m'ilux hemm snin. Dan il-Mafkar modern qiegħed ifakkarna f'żewġ persunaġġi ferm importanti fil-bini tal-Belt Valletta u fl-ewwel snin tal-ħidma tal-bennejja u periti f'dawk l-ewwel snin. Dan il-mafkar juri liż-żewġ protagonisti, żewġ periti li għalkemm ma kinux jafu lil xulxin minn qabel, iltaqgħu f'Malta wara s-sajf ta' meta seħħ l-Assedju l-Kbir. Bejniethom qablu f'dak li kellu x'jaqsam max-xogħol li kien hemm quddiemhom. Naraw lil dawn iż-żewġ periti, f'dan il-mafkar, jiddiskutu u jħarsu u jgħarblu l-pjanti tal-Belt Valletta. U min jaf kemm kellhom ħsibijiet u diskussjonijiet qabel ma ġew deċiżi ċertu proġetti. Francesco Laparelli mill-belt ta' Cortona kien il-perit mibgħut mill-Papa ħalli jagħti l-għajnuna tiegħu lill-Ordni ta' San Ġwann. Kif kienu ilhom jixtiequ l-Kavallieri, riedu jibnu belt ġdida, imdawra bis-swar fuq dik il-għolja li tifred iż-żewġ portijiet. Il-Perit Laparelli jidher li kellu ideat ċari x'ried jagħmel. Tant li mill-ewwel beda jipprepara pjanti ta' kif kellha tinbena il-belt il-ġdida. Minħabba d-diskussjonijiet li bdew isiru fi ħdan l-Ordni, Laparelli ħa ħsieb li jagħtihom aktar minn idea waħda. Id-daqs tal-belt il-ġdida tidher li kienet approvata. Iżda kien għad hemm diversi diskussjonijiet kif id-dettalji kellhom jiżviluppaw. Fl-aħħar, wara diversi diskussjonijiet, kien sar qbil biex il-linji tas-swar jibdew jinbnew. B'hekk l-Aparelli beda jimmarka sew l-istess lok u bdew telgħin il-marki. Jassistuh f'dawn il-ħarġiet tiegħu fuq il-lant tax-xogħol kien hemm diversi Maltin, li kellhom jieħdu ħsieb li jkomplu x-xogħol wara t-tluq ta' Laparelli minn Malta. Iżda l-aktar persuna li kienet qiegħda tkun fiċ-ċentru tad-diskussjonijiet u nvolviment kien il-Malti Ġlormu Cassar. Cassar kien diġà jaħdem mal-Ordni ta' San Ġwann u kien ukoll wera qlubija tiegħu, flimkien ma' ħafna oħrajn, matul l-Assedju l-Kbir. Il-probabilità kienet li meta wieħed kien jara lil Laparelli fl-inħawi ta' fejn kienet qed tinbena l-Belt il-Ġdida, kien sejjer jara lil Cassar maġenbu. Is-swar bdew telgħin. Ħaddiema jaqtgħu l-ġebel mill-post fejn kellu jkun il-foss. Kif jinqata' l-ġebel, kienu jtellgħu l-istess ġebel fuq il-post fejn kien immarkat ħalli jagħtu forma lis-swar hekk maħsuba minn Francesco Laparelli. B'hekk bdew jiffurmaw is-swar ħoxnin, kbar u b'saħħithom. Il-ħidma kienet kontinwa. Eluf ta' ħaddiema jaħdmu biex minn art mingħajr bini partikulari, kienu qed joħolqu belt ġdida. Filwaqt li Laparelli kien il-moħħ wara l-bini tas-swar, Ġlormu Cassar ingħata l-inkarigu biex jibda jiddisinja l-bini tal-Kavallieri. Jidher li l-ewwel snin ta' ħidma ta' Cassar f'dawn il-waqtiet kienet biex jara li d-disinji ta' Laparelli kienu qed ikunu mwettqa kif kien ippjanat. Fl-istess ħin, kien qed ikun imqabbad ukoll biex jibda jibni d-diversi knejjes, palazzi u bini ieħor li jridu jibnu fil-Belt il-Ġdida. Wieħed jimmaġina li dakinhar taċ-ċelebrazzjoni tat-tqegħid tal-ewwel ġebla, nhar it-28 ta' Marzu 1566, kemm Laparelli kif ukoll Cassar kienu preżenti. Il-ħidma tagħhom flimkien kellha tkompli għal numru ta' snin, sakemm Laparelli telaq minn Malta, u l-kumplament tax-xogħol spiċċa taħt ir-responsabbiltà tal-perit Malti Ġlormu Cassar.